Bu maşyny hemmämiz tanaýan bolsaňyz gerek. Edil şu wagt tanamadygam bolsaňyz indi-ä tanaýaňyz. Bu maşyny häzirki ýagdaýda ýediden ýetmişe hemmekim tanaýandyr. Bu gün bu maşyn barada gürrüň etmekçi däl. Bu gün şul maşyny ýer ýüzüne tanadan bir şahsyýet barada gürrüň etmekçi. Bu günki tema, Mister Bin. Bu gün Mister Bin temasyny şu ýerde saýlamagymyzyň sebäbi, dünýä derejesinde iň uly awtomobil kolleksionerleriniň hataryna girýän bir biznesmen. Awtomobilleriň taryhy boýunça haýsy öz ýüregine ýakyn bolsa, kolleksiýasyna şony goşýar. Garaz, kolleksiýa barada giňişleýin tema açmakak, ilki bilen, açylmaly tema Mister Biniň özi. Mister Bin kim? Mister Biniň hakyky ady Rowan Edginson. Rowan Edginson bir müň dokuz ýüz elli bäşinji ýylda, bir müň dokuz ýüz elli bäşinji ýylyň gyşynda demirgazyk Angliýada dünýä inýär. Üç sany oglan çaganyň körpesi bolup dünýä inýär, ýöne eýýäm doglanyndan başlap muňa başyna kynçylyk başlaýar. Näme üçin? Maşgala bir gyz çaga garaşýardy. Mister Biniň dogulmagyna hiç hili ýagdaýda maşgala begenmedi hem-de bul çaga kän bir üns berilmedi. Ozalam iki sany erkek çagadan soň ýene-de bir üçünjiň oglan bolup dogulmagyna Kän bir gowy garşy alynmadyk çaga. Öz ýaşyna ýetip başlanda sakaw bolýar, kän bir gürläp bilmeýär. Daşky keşbini aýdaýyn. Okuwçy döwürlerinde gulajygy harry gulak, çepiksizje, horajyk, gelşiksizje bir çaga. Garaz betini şaja ördejik. Okuw döwürlerinde maşgalasy öýünde şol çagany göresi gelmän internada berýär. Internatda, ýatymlaýyn internatda okaýar. Internatda-da gowy garşy alynmadygy üçin, üçünji klasdan soň okuwy taşlap gaýdýar. Ýöne internatda mollumyň gowulygy sebäpli okuwçylar we mollumlar bilelikde, ýaňky mollumyň aýdyşyna görä, ýygnak geçirýär. Serediň, Mister Bin, Rowan Edginson, has dogrusy, Mister Bin siziň araňyzda ýok welin, siziň araňyzda gülkem ýok diýýär. Şony nähili halamaýanam bolsaňyz, siz klasdaşlaryňyza şul mekdebe şatlyk, ýylgyryş paýlaýan mister Binni diýe ýörüň, ötünç soralyň we alky aýdalyň diýe. Garaz, mollumynyň teklibi bilen öýüne barýarlar okuwçylar ählisi, ötünç soraýarlar mister Binden we täzeden ýene-de öz internadyna dogam edýär. Öz aýdyşyna görä, Klasdaşlarynyň arasynda birazajygam bolsa sylag-hormada eýe boljak bolup, mugallymlarynyň agzyna öýkenip görkezýän eken, direktorynyň agzyna öýkenip, ynha, agzyna öýkenip diýsem, direktoryň edýän hereketlerine, zadyna öýkenip görkezýän eken. Ýekeje maksady, dostlaryň arasynda iň bolmanda bir öz üstünden gülrüp, öz dostlary bilen dostlaşmak bolýan eken, şeýle bir ýekelik çekipdir. Siziň bilşiňiz ýaly, öz oýunlaryndaky oýnaýan tupoý bir edýän hereketleri bilen öz üstüne birgiden problemany satyn alýan adam däl. Bu ýöne bir adamlara görkezýän zahmaty. Nýukasl uniwersitetine elektrofizik elektrotehnikasynda ýokary, iň ýokary baha bilen gyzyl diploma biziň dilimizde gutaran bir alymlyk derejesine ýeten alym diýip bileris. Alymlyk derejesine ýeten alym. Ondan soňra Oksford uniwersitetinde magistr adyny alan magistraturany iň ýokary baha bilen gutaran filosof alymy şeý diýip atlandyrylýar. Indi IQ-sy, IQ beýnisiniň işleýşi, bir ýüz ýetmiş sekiz IQ-a eýe Mister Bin, biziň tanýan Mister Biniň IQ-sy bir ýüz ýetmiş sekiz, bu näme bolýar? Albert Eýnşteýniň IQ-syna paçti golaý bolýar. Biziň görýän her bir adamlarymyzyň köpüsinden has akylly, biziň görýän köp alymlarymyzdanam has akylly diýmek bolýar. Mister Bin näme üçin bilim dünýäsini saýlamady? Ýekeje sebäp, çagalygyndan başlap bütin ömrüni halkyň gözünde hiç hili ýagdaýda mähir we söýgi görmedigi üçin öz sahnasynda, öz gurnaýan sahnasynda adamlardan söýgi tapdy we şoň üçinem içindäki söýgüni adamlardan alýan ýekeje ýeri sahna boldy. Bir müň dokuz ýüz segsen üçünji ýylda fransuz diplomatlaryň öňünde bir sahna gurnamaly bolýar, Oksford uniwersitetiniň ýaş zehinleri, talyplary. Bu ýerde-de gülküli sahnany janlandyrmak bir temasy gelýär. Mister Bin şo temany öz boýnuna alýar. Garaz, öňem näme edýär Çarlin Çaplin we ýene şoňa meňzeş sessiz kinolaryň sahnalaryny umuman gowy görýän eken. Hiç kim bilen özi sakow bolandygy sebäpli, öz dilini illere düşündirmekde kynçylyk çekýändigi sebäpli kiçilikden içindäki galan tramwany şol kinolary görüp bularam edil men ýaly gürlänok ýöne hereketler bilen adamlara düşündirip bilýär diýip Çarlin Çaplin we ýene şoňa meňzeş şahsyýetleriň kinosyny görüp, öz-özüne bir sahna gurnapdyr. Özüniňem habary ýok. Näme edýär, mimikasyny üýtgetmek bilen adamlara waka gürrüň bermäni başarýar. Şeýlelikde bir prikolnyý sahnany, gülküli sahnany boýun alýar. Fransuz diplomatlarynyň öňünde gülküli sahnany boýun alýar we şol ýerde sahna çykyş edýär. Bir drama bilen prikol garyşygynda bir sahnada halkyň söýgüsini gazanýar we şol ýerde fransuz diplomatlarynyň arasynda sahna gurnaýança oň ýanyna gelýär, göni şo sahnada we teklip berýär, Sen näme üçin biziň ýanymyzda işlejek däl diýýär. Oturyp bir azajyk şol ýerdäki bolan zada ünsüni berýär. Ýolunda iki sany gapy bardy. Özi alymlyk derejä ýetip barýardy. we bilim derejesem örän güýçlüdi. Ýöne içki dünýäsinde özüniňem bilmeýän bir hyjuwy bardy. Şeýle bir joşguny bardy we ömür boýy halkdan gazanyp bilmedik söýgüsini şul sahnada gazandy. Hemme kişi elin çarpdy, adamlar gül berdi, ýanyna gelip Mister mundan öň daşky sypaty boýunça daže gürleýşi boýunça, ýöreýşi boýunça kemsidilen adamyny ýanyna gelip ilkinji sapar Mister Bini şo ýerde gujaklap başladylar halk, şo ýerdäki sahna tomaşa edýän adamlar we muňam üst-üstüne Ýaňky diplomatlaryň biriniň ýanyna gelip, Sahna, biz bilen sahna çykyş et diýip berlen teklibi muňa gowy ýarady we şu wagta çenli alan bilim derejesini bir ýaňa goýup, Hawa men alym, ýöne men maňa halkyň söýgüsi gerek, halkyň içine şu ýagdaýym bilen goşuljak, özümiň kemçiligim bilen plýus gazanjak diýdi we halkyň içine sessiz ýagdaýda kino sungatyny getirýän bir Ýene-de alym diýip bereris, alymlyk derejesindäki bir oýunçy bolup gadamyny basdy. We bir müň dokuz ýüz togsanynjy ýylda Mister Biniň döwri başlaýar. Mister Biniň on bäş, ýigrimi minutlyk gysgaja filmleri, Mister Bin dynç alyşda, Mister Biniň ömri, Mister Bin ýene bir zat, ýa-da garaz şoňa meňzeş Mister Biniň başyna gelenler atlary bilen birgiden her aýda bir gezejik on-on bäş minutlyk kino, kino bölüm, serial çykyp başlady. Indi gözüňize getiriň, men şu ýerde halkyň söýgüsini gazanyşyny bir deňeşdiresim gelýär-de. Häzirki döwürde internet dünýäsinde her kimiň oturyp islendik ýerde telefony bilen ýa-da kompýuteri bilen görüp bilýän döwründe Netflix-iň kinolary, Igora Kalmar diýdi, halk tarapyndan söýülýän kinolar on sekiz million prosmotr alýar. Şol döwürde, internet sistemasynyň kän ösmedik döwründe bir müň dokuz ýüz togsanjy ýylda, adamlar kinony saradyp ertirem görüp bilenok, aýda bir gezek şo gün bolýar, on on bäş minut, olam reklamadan doly. Adamlar, halk hemme işini taşlap ekranyň başyndady, magazinlerde şoň zatlar görünýärdi. Iki ýüz sanak döwlet Mister Biniň kinosyny görkezmek üçin rugsatnama satyn alýardylar we Göz-öňe getiriň, şol döwürlerde on sekiz million prosmotr alýardy. We Mister Bin, müň dokuz ýüz togsanjy ýylda Mister Biniň sahnasy başlan döwürlerinde makiýaž edýän gyz-a, meýkap gyz-a Mister Biniň ýüzüne sahna çykmaka, şol gyza-da aşyk bolýar we şol ýerde-de öz durmuşyny, ilkinji söýgüsini tapýar, şol gyz bilen ýigrimi bäş ýyl ýaşaşýar. Mister Bin ady bilen dünýä tanalyp başlandan soň, öz söýgüsinem gazandy we iki müň on ikinji ýylda Mister Bin temasyny ýapdy. Näme üçin ýapdy? Sebäbi uje biz uly adam bolduk, ýaşlara we çagalara biraz nusga bolaly diýip, özüniň oýunçylygyny, Oskar baýragynyň eýesi bolan kinolarda, sahnalarda oýnap başlady. Biz üçin has gyzykly bolan ýeri bar, meň üçin has gyzykly bolan ýeri bar. Iki müň on üçünji ýylda Mister Bin biziň musulman dinimizi kabul etdi. Mister Biniň musulman dinini kabul etmeginiň şeýle bir sebäbi bar. Mister Biniň musulman bolmagyna sebäp bolan bir kino bar. Iki müň on iki müň on üçünji ýylda Fransiýada düşürilen, Fransiýanyň birinji iýulynda çykarylan bir kino bar. Musulman dini barada düşürilen bir kino bar, o kino artykmaç kino artykmaç derejede girmäli, kino üçin kän gan döküldi. Kinoda gysgaça sahnany aýdyp bereýin. Kinoda Pygamberimiz Hezreti Muhammet Mustafa Sallallahu Aleýhi Wesellem barada sahna düşürilýär we Pygamberimiziň ýüzi görkezilýär sahnada. Musulman milletiniň hiç biri şol sahnada Pygamberimiziň ýüzüniň görkezilmegini halamady we örän garşylyk görkezdiler şol kino düşürenlere. dinimiziň mukaddes kitaby bolan Kurany Kerimi açýar we okamana başlaýar. Şol soraglaryna jogap tapmak üçin özüniň filosof gözi bilen, özüniň bilim derejesi bilen Kurany Kerim kitabyny açýar we bir ujundan okamana başlaýar. Şol ýerdäki dörän, turan, uruşy, zady bilmek üçin, anyk sebäbine ýetmek üçin we Kurany Kerimi doly derejede okap tamamlandan soňra musulman dinini kabul edýär we Mister Bin bu günki günümizde adamlar tarapyndan kän gezek öldi diýip gep-gybat ýaradylsa-da, bu günki günde Mister Bin diridir we musulman dinini kabul eden dindar musulman adam bolup durmuşyny dowam edýär. Mister Biniň taryhyny gowy gördüm, siz bilenem paýlaşaýyn diýdim. Indi Mister Biniň kolleksiýa garažy, awtomobil kolleksiýasy. Mister Biniň garažynda diňe şeýle bir maşynlar bar. Mister Bin diňe taryhyny söýen maşynlaryny öz garažyna, öz kolleksiýasyna goşýar. Häzirki günde, häzirki günde garažynyň jemi bahasy ýigrimi üç million bäş ýüz müň dollar jemi bahasy bolan kolleksiýa awtomobillerine eýe. Mister Biniň kolleksiýasyndaky bir dört sanjak maşyn bilen tanyşdyraýyn. Men has gowy gordum daş olar sizede bir paýlaşaýyn edimizde giden maşyn o ýerde. Indi Aston Martin Zagatta bir müň dokuz ýüz segsen altynjy ýylyň modeli bahasy bir ýüz elli bäş müň dollar. Hemde Lonsa Delta bir müň dokuz ýüz togsan üçünji ýylyň modeli bahasy iki ýüz müň dollar. Indi bu ýerde iň gowy zat dalaý BMW söýüjileri üçin BMW söýüjileri BMW-iň taryhynda Adyny ýazan bir Roadster model bar. Bir ýarym million dollar bahasy bar. Bir ýarym million dollarlyk BMW-nyň modeli we Ýer ýüzünde örän az, bary-ýogy üç dört sanjagy bar. Şol modelem Mister Biniň kolleksiýasynda we iň wažnyý, has bir öňdebaryjy maşynlaryň biri McLaren F bir. McLaren F bir müň dokuz ýüz togsan ýedinji ýylyň modeli bolup, Ýigrimi million dollar. Ýigrimi million dollarlyk awtomobil modeli. We Mister Bine berilen soraga, Kolleksiýaňdaky iň gymmat maşyn näme diýdiler welin, Mini Cooper diýip jogap berdi. Elbetde, başyndaky görkezen maşyny Mister Biniň hemme sahnasynda oýnaýan kiçijek bir ýaşyl reňkli maşyny. Şol maşyn, şol maşyn meň iň uly kolleksiýam, ýöne ol meň kolleksiýamda duranok-da, ol Angliýanyň muzeýinde dur. bahasyna ýetip bolmajak, garaz, Angliýanyň muzeýinde satyn alyp bolmajak bir maşyn, sebäbi Angliýanyň adyna öçmejek yz goýan awtomobil modeli. We bul maşyn modellerini nähile gördüňiz? Maşyn modelleriniň aýratyn ýagdaýynda, sebäbi men diýipdim-dä, Mister Biniň kolleksiýasynda aýratyn bir taryhy bolan diňe awtomobiller bar diýip. Bul awtomobilleriň taryhyny bilesiňiz gelýän bolsa, dogam diýip ýazmagy ýatdan çykarmaň. Indiki wideolarda Mister Biniň kolleksiýasyndaky we satylmaýan kolleksiýadaky mini awtomobil barada-da size giňişleýin maglumat bererin, eger-de size gyzykly bolsa. Ýöne men üçin gyzykly bolan zat bar. Mister Biniň taryhy. Mister Biniň taryhy siziň göwnüňize ýaradymy? We bu barada pikiriňizi kommentariýada ýazmagy ýadyňyzdan çykarmaň. Indiki wideolarda görüşýänçäk, hoş sag boluň!